Insellimlek. F'din l-intervista ħa nsaqsik ftit dwar il-ħajja tiegħek. Nibda biex ngħidlek li bħala awtur inti kont togħġobni ħafna. Fil-fatt ħabbibtni mal-kotba tat-tfal. Is-sensiela ta' kotba ta' Pietru Pitravu fil-fatt kienet waħda favorita tiegħi fi tfuliti. Nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħi. Meta u fejn twilit? Jiena twilit Birkirkara fl-1944. Ilu ftit mhux ħażin issa u xejn. Meta u fejn ħadt l-edukazzjoni sekondarja tiegħek?
L-edukazzjoni sekondarja ħadtha il-Liceo. Dak iż-żmien kien hemm Liceo wieħed il-Ħamrun. Dħalt hemmhekk fl-1957. F'liema kulleġġ u meta ħadt l-edukazzjoni terzjarja?
Imbagħad l-edukazzjoni terzjarja ħadtha fil-Kulleġġ tal-Għalliema, imsemmi għal San Mikiel. Dħalt hemmhekk fl-1963 u bqajt hemmhekk sal-65. Wara l-kulleġġ bdejt il-professjoni tiegħek t'għalliem, Meta kien dan? Kien proprju meta ħriġt mill-kulleġġ, fl-1965. Tajjeb, bdejt mill-ewwel, tajjeb mela. F'liema skejjel kont tgħallem? Eħe, qabel ma dħalt il-kulleġġ kont ngħallem il-Gżira. Dejjem primarja għallimt jiena sewwa. Imbagħad meta ħriġt mill-kulleġġ għamilt sena l-Birgu. Imbagħad mort Birkirkara fejn twellidt u għext, insomma u għadni ngħix. hemmhekk domt tmintax-il sena. Imbagħad minn hemmhekk mort Santa Venera, għamilt ħdax-il sena oħra, dejjem primarja kif qed ngħidu, u wara mbagħad ilħaqt assistant head. Meta kien dan? Eħe, ilħaqt ilħaqt din il-kariga meta kien għadni ngħallem l-iskola ta' Santa Venera. Imbagħad mort San Ġwann. Is-sena kienet 1995.
Kull bidu fih it-tmiem tiegħu. Meta rtirajt mill-professjoni tiegħek? Ttirajt għaxar snin wara, jiġifieri fl-2005. Bdejt tikteb meta kont għadek fi tfulitek jew bħala adult?
Le, fi tfuliti ktibt xi ħaġa wkoll, l-aktar xi poeżiji, imma insomma dawn wieħed iqegħdilhom ta' qbiliet milli poeżiji. Imma qisu kien hemm dik il-ħajra għall-kitba, imbagħad naturalment jiena u nikber kompliet tiżviluppa. Kieku kellek terġa' titwieled, x'tixtieq li terġa' ssir?
Naħseb insir dak li sirt f'din l-ewwel twelid tiegħi. Għaliex kont kuntent kif jien sew bħala għalliem u sew bħala kittieb u sew bħala edukatur mod ġenerali anke katekist. X'jispirak biex tikteb?
Ħafna affarijiet, eh? Tisma' xi ħaġa, taqra aħbar, tara oġġett, kultant hekk forsi Ħaddieħor ma jagħtix kas imma min ikun bħalni hekk iħobb il-kitba anke oġġett kapaċi jispirah. U ġieli mbagħad tkun qed tagħmel xi sensiela u jkollok tiġri inti wara l-ispirazzjoni biex ngħid hekk, mhux tiġi waħedha. Pereżempju qed tagħmel sensiela fis-satar. Meta jkun imiss li joħroġ il-ħarġa li jkun imiss u tkun għadek ma ktibx l-istorja, l-editur ixempillek, jgħidlek isma' għadek ma battilix l-istorja. U tiġri wara Il-ħsieb inti, li ħafna drabi jkun daqsxejn iebes għex ifisser li għadek ma ktibtix sinjal li ma ġejtekx ispirazzjoni. Imma mbagħad trid tara kif tagħmel u ġġibha x'inkella s-sensiela jkollha tieqaf. Sewwa.
Meta tikteb inti żżomm udjenza partikolari f'moħħok? U liema udjenza tolqtok l-aktar biex tikteb għaliha?
L-iktar li ktibt għat-tfal. Jekk inqabbel in-numru ta' kotba li ktibt għall-kbar u għat-tfal, ħafna iktar għat-tfal milli għall-kbar. U meta naf li qed nikteb għat-tfal inżomm dik l-udjenza għax anke l-Malti li tuża jrid ikun adattat għalihom. Jekk tuża Malti tqil, mgħobbi bi kwantità kbira ta' idjomi li ma jifhmuhomx, ma tasalx, hux hekk? Anke l-lingwaġġ tat-tfal. Forsi għandi l-vantaġġ li kont għalliem. U allura kont nagħmilha ħafna mat-tfal u katekist nhar filgħaxija wkoll il-musew niltaqa' magħhom ukoll. Irrid noqgħod attent issa li m'għadnix inkun magħhom l-iskola li ma ninqatax tant li ma nibqax naf il-lingwaġġ tagħhom. F'liema sena ktibt l-ewwel ktieb? L-ewwel ktieb
kien wieħed għall-kbar għamilnih bejn ħamsa. Kien wieħed ta' poeżiji fl-1973. Imma mbagħad. L-ewwel wieħed għat-tfal kien ta' Pietru Pitravu, il-Bawxati ta' Pietru Pitravu, fl-1976 jidhirli kien. Liema kien l-aħħar ktieb li ktibt? Dis-sena ħareġ sewwa jismu L-istejjer tan-Nanna Vanna. Dan huwa ktieb għat-tfal, tfal bejn bejn ħamsa u għaxar snin, għat-tfal iż-żgħar, mhux għal tas-sekondarja ġifieri.
Naffi żgur li ġieli rbaħt xi premjijiet f'konkorsi letterarji. Meta u x'kienu dawn?
Kif wieħed jista' jaħseb, spiss nidħlu għall-konkorsi għaliex il-konkors jurik fejn qiegħed, hux hekk? Bil-poeżija rbaħt diversi konkorsi u wieħed minnhom li għalija nqisu prestiġjuż mhux ħażin huwa l-Premju Città di Valletta. Eħe, l-1986. U imbagħad hemm il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Rbaħtu darba fl-2006 u darba fl-2012. Nirringrazzjak talli lqajt l-istedina għal din l-intervista u nittama li tibqa' tikteb aktar kotba għat-tfal biex dejjem tħajjar qarrejja ġodda. Grazzi.